dem no find am funny at all so for big brother house that time big brother naija all stars there was a day where eh, white money dey ask big brother say big brother do you think i have talent in music all those type of things big brother come just dey give the boy hope all those things so the guy na for that um, um, diary session he come vow to say he go must win grammy so since e come out of di house e have been putting so much effort to win di grammy and now im don finally dey collabo wit timaya so you all know timaya na one of di big shots for di music industry for nigeria and na so im come invite um white money so dat two of dem go sing song togeda so na di aftermath of di song wey two of dem sing togeda di rehearsal wey dem do na im come cause reactions for netizens so make una lis ten to di song for una sef

Una don hear white money now. Uh, even Timaya where they they don't laugh belle scatter. And God go help am. So e fans now, the Otamiemie fans, they dey hail am say wow wow wow. Why some people they talk say no no no, hidden talent should stay hidden forever. So make we read some of their comments. So the first person says Timaya trying to control his laughter for me. Another one say waiting concern Timaya. na im money im dey find if you like dey shout like cat another one say some hidden talent should stay hidden the next one say my brother we be we be dey back you for this your grammy stuff but e be like say odumeje go first you win am the last person say even timaya tire for our next grammy winner wetin white money no know be say he is more of a comedian than uh, than a musician if he fit channel this energy into comedy the boy go blow because naturally the guy dey effortlessly funny. So on top Phyna matter, as we all know, Phyna don dey call out multi-choice over the one BTC wey be say dey owe her for close to two years now, be three years, and they never even dey shake body to pay her her money. She come make some announcement few days ago say she go her legal team don already schedule a meeting with multi-choice to talk about how Quidas, the sponsor, of that particular show that period go take pay her the one ptc where they promise her as prize money so now the meeting I be say now she go today with her legal team and media team where be say they come make the conclusion according to what she what they conclude um unique soap and pepsi go deliver the their one year supply of their product by tomorrow go give her then for the one BTC, Quidas dey talk say dem no get money, say so dem go pay her for the value of the twenty twenty two, that year twenty twenty two which is thirteen million according to dem say one BTC, the value of one BTC that time for twenty twenty two na thirteen million. Phyna come say she no go try am, she no go collect am. Travel Beta now dey claim talk say dem go give Phyna the um trip to um where she wan go say but dem no go give am Maldives say na Morocco and Kenya Phyna say she no go ever try am go Morocco and Kenya so make una just listen to wetin how the meeting go for una sef from Phyna mouth. They didn't give it to me 2023. I asked severally. And 2024, I'm trying to take what's mine. They didn't even want to still give me till I started speaking out.

myself to run on a lost and now you are telling me you give me 13 million naira the rate of 2022 which is also a lie no please let's not do this honestly like the truth is um i don't know let's let's just not do this let's not do this

calculate i don that money i never i never never even say am sef i don build house put i don calculate house i've calculated it you know you know when you don spend money wey you never see finish for your brain i don spend that money for my brain i don keep am i don please let's not do this for real honestly like many reasons of which number one the reunion

Who dey beat dey no say make dey make who dey beat no cry who dey beat go cry so abeg um you no go fit dey beat person now you say make e no cry shoo go cry na let's not do this it's not it's not giving nice honestly so please

Come on, I be like picky. I be even if una dey call me Raz. I know say I know that a lot of you you've taken to say, oh, this guy is local, this guy is Raz. But bro, if you reach money matter, not why me, oh, not check, don't not even price. But that's why they talk. Know your right for this country, even if you not go school. Ask people, say, what be my right for this kind of matter? Ask people. Try me, they get people where be say you go fit ask certain educative question if you know say you not go school. just imagine say as phyna be agbero she no know her right na so all that um plenty money for don enter voice mail some people wey no get sense as they tell them thirty million like that they go dive am they go say give me the thirty million i no want una wahala make i go you no know just say hmm, you can easily get more if you never do anything with multi choice before you go know say those people they dey very strict with their with whatever it is they are doing uh -huh. you no fit cheat those people you no fit cheat multi choice for anything um so dem cheating on another person is something we will never accept they should pay her the complete one btc wey be say they owe her travel better that stinginess wey una dey do dey talk say morocco and kenya fina fina look like una go fit go kenya or morocco make una give am the maldives wey be say una the dubai close okay fine carry am go the maldives una get the money at least this particular thing wey Fina do go help other winners wey be say dey come, dey go get their prize in full. And any of them wey be say dey come now, their eye don open, dey go see say ah, una remember that Laycon time? If no be Laycon fans fight for am for that land wey Revolution Plus promise am that time, na odiodi for the boy o. Na later dey come carry the boy go one bush for Ibeju. for ibeju side dey promise dis boy land for lekki o dey carry di boy go ibeju side go go give am one bush as land after e fans don fight fight tire so make una dey learn to dey talk for dey talk for di things wey be say you know say na your right na your own una take care una bye.